Toý rubrika bir. Senem öz pikiriň bar bolsa toý hakda komentar ýaz. Toýda halamaýan zadyň. Toýuňa ýaz gijä garyp gelse halamok ilki bilen. Toýa gijä garyp gelse. Öz toýuna özi gijä garyp gelýär halamok. Aslynda toýuň ýa toýa näçde gelmeli. Toýuň ýa toýa indi biz a sagat altyn ýaryna şo toýa dikilýäsda. Toýuň eýesem altydan gijä garmasa gowy. Ýöne köpüsi gijä galýar şonda. Bul seniň toýuň eýesine dogry material bermegiň üçin. Dogry material bermegim üçin ola bir. Özi üçinem myhmandan köpüsem ir gelýänlerem barda. Ondan kameraçylar garşy almada ony. Toýuň eýesi garşy almaly bolary. Lişni şolar ýaly zady bir dört gezek däl gördümda men. Dört bäş gezek. Hak söz diýen. Haýsy restoran işlemäne siz üçin iň gowusy? Iň gowusy Gülzemin kiçi zal liçno özi gowy görýän. Bezeg etselerem owadan bolýa, surat üçinem owadan bolýa, umumanam owadan iş salan. Owadanlyk barada bi. Soňam toý mekan. Kiçi zalam uly zalam gowy ikisem. Şul işlemäne gowy. Işlemäne gowy. Şul iki restoran. Hawa. A seň üçin ýüz prosent hyzmaty, owadanlygy, hemme taraplaýyn bagyş sahnasy işlemek üçin iň gowy restoran. Gülzemin. Uly zalam, kiçi zalam. Ýene Gülzemin. Gülzemin. Umuman Altyn toý hyzmaty diýilýär-ä. Hawa. Nirde bolsa şolar hyzmatam, hyzmatyň gowy ýerinde hilem, owadanlygam meniň pikirimçe gowy bolýamyka diýýän. Şolar. Bolýar. Siz toýa kän çykýaňyz. Toýda haýsy bagşy aýtsa toý has gyzykly bolýar seň pikiriňçe? Edil biziň barýan toýlarymyzyň-a köpüsinde Mekan Ataýew. Mekan Ataýew. Onuň şony görüp öwrenşipdirismi ýa bilemok. Umumanam alaňda-da Mekan Ataýew gowy sowýar. Meň üçinem. Seni başga gördüm Boldum däli mejnun Görmesem şo ýary Asyla durmaz Gowy sowýar. Özümiz üçinem gyzykly geçýär-dä toý. Bolýar. Toýda hemme adamy tansa çykarýan ýeke jaýda Mekan ataň. Näme aýdym? Lişni özümizem fotoaparady goýup tans edesimiz gelýän moment bolýar tutaýyn. Studiýalar näme üçin özüne belli bir eşik ýa-da reňk saýlamaly? Onam her sezonda çalşyp gitmeli. Ilki sezony aýdaýynmy? Mysal üçin soňky biziň dikdiren eşigimiz bar. Leonda, gyzyl Leon. Şäher bizi gyzyl köýnek bilen tanady. Gyzyl reňk indi biziň poçerkimiz, biziň imijimize degişli-le, bilýän, indi şeýdip Salowmaleýkim diýip dur-da. I plus göze düşýär toýuň içinde, mysal üçin, toýuň eýesi-de, kim bolup, kim bolanda-da tapawudy ýok, ogly bolsun, gyzy, toýuň eýesi, kakasy, ejesi. Görýär gyzyl köýnek, a, şo, bir mut gel-aý-da, ýa surat al, ýa-da şu taýyny wideo al diýip. Şoň üçinem gowy meň üçinem. Bolya şlidze ýörese halasalar ýene dowam diýse biz ikinjisini düşürýäs. Bolýamy? Bolýa. Tapmaň arzuwym. Meň arzuwymmy? Bizde muşdak barmy? Bizde klient bar diňe. Çynyň bilen jaý berjek bolýaň. Gowy okma bagsat manda. Rubrika gymmada düşen ötünç soramalar bilen dowam edýär. Moskowskiden elitkaň açary sowgat berilýär. Ýanynam sorry ýagny bagyşla diýip gowşurylýan güllerden häzir dowamyny aýdyp geçjek. Ilki bir zagaç owadanlyga seredeliň. Sen kimi? Beýle eden etmişiň näme diýdim, jaý alyp, gaty-gaty goşa düşüpsiň diýsem, bolan zat ýok diýýär. Öňki gürleşen gyzymyň biri jaň etdi, olam iş meselesi boýunça diýýär. Bulam ymykly şoňa gaty görüpdiýýär. Bulaň söýgüsi gizlin söýgem bolsa, gyzyň-a baş harpy L-dan başlaýar, oglanyňky bolsa K-dan. Eger-de sen deňziň şefy akula ýa-da kit ýa-da kasatka diýip pikir edýän bolsaň, ýok, o pikirleriňi arkaýyn ýadyňdan çykaryp bilersiň, sebäbi şu gün men seni deňziň Taýsony bilen tanyşdyrjak. Prýam Taýson. Tanyş bol, bujagyşça görýän on bäş santimetrlik çuwagyň ady Rak Bogomol, ýa-da Leňňeç Hudaýaty ýa-da Rak Şilkun, Ýa-da iňlisçe mantis shrimp bolýar. Bu wasýogyň urgusynyň güýjünde tizlenme bar hem-de onuň tizligi segsen kilometr sagada çenli gidip bilýär. Segsen kilometr sagat bolanda, okuň atylyşy ýaly. Rakbgamoluň uzynlygy köplenç on-on sekiz santimetr aralykda, käbir görnüşleriniň uzynlygy kyrk santimetre çenli ýetip bilýär hem-de bular Hindi we Ýuwaş ummanlarynyň ýyly suwlarynda çuň ýerlerde ýaşaýarlar. Eger-de ol seni ursa, olam degmese, entek hemme zat gowulygynyň alamaty däl, sebäbi ol suwuň zarbasyny döredýär. Suw tizlenýärden hem kiçijik mikropatlama bolýar we o patlamadaky episentriniň gyzgynlygy dört müň dört ýüz gradus, bulam Günüň üstüniň gyzgynlygy bilen deň. Bulaň diňe udary güýçli bolman, eýsem gözlerem gaty täsin hem-de häzirki döwürdäki alymlar bulaň gözlerini rakowy kletkalary görüp bilýän kamerany ýasap bilmek üçin prototip hökmünde ulanýarlar. Eger-de adamyň gözi üç spektr görüp bilýän bolsa, rak bogomol on iki spektr görüp bilýär. Rak bogomolyň eljagaçlary ine şeýdip urýar. Ine şeýdip urýar. Elini şu taýsyndan çykarýar-da şeýdip urýar. Ýöne onuň eli ýumruga däl-de has dogrusy tirsege meňzeýär hem-de onuň eliniň gurluşyny häzirki wagtda nädip döwülmeýänligine alymlar birinjiden-ä haýran galýar, ikinjidenem şony eýýämden öwrenip, tanklaryň, bronetehnikalaryň bronýasyna goşjak bolýar, sebäbi onýaly güýçli udary urandan soň nädip eliniň döwülmeýänligi gaty uly syr şu wagta çenli. Gyzykly bolan bolsa hökman laýkyňyzy, podpiskajyňyzy, repostyňyzy, komentarýlaňyzy gysganmaň, men bolsa okeana. Näme edeýin indi men muny.

Bar janawar bar. Bugün biz timakka näme bişirse şondan ýeris. Belkem towuk çorba ýeris.

Bolýar, söýtmay. Ay şu gerek bir soşna mara dinlikden mi? Gardaşym, nähili kynçylyk bolsa-da, nähili kyn günler başyňdan geçse-de, kim göwnüňe degse-de, meni bir şey aňladyr. Bolýamy? Bolýar, bolýar. Biraz şeýle şol däl-aý bulam. Bolanda ştaýla garaşyk. Suwam bak bak getireýin. Ba ba suw. Bolandan bedek elektronika edeli. Ikinji etaçlar açylyp otyr. Ondan arada näme etdiň? Haýda sazlap goýna garam halyjyk bolup görnäýiň. Ýa dostuma garaşýanda. Öö men daşynda boljak. Ýo. Bäh dost başlapdyr.

Ýadyrma çaýna. Nirden gelýär? Öy. Ol emele. Söýgülim bilen görüşüp gaýtdym la. Jennet bilenmi? Yo. Maýa bilen. Şon şon ketmelimi? Bol mahymjan, bol. Daway, ýör, ýör, ýör, ýör mahym.